Avatar. Ne blagodarri za etta ne blagodarjat eta grusna. Režissýor Jeýms Kemerona Awataryň ideýasy Titanikden hem öň gelýär. Ýöne tehnologiýa rugsat bermeýär, şol gerekli speseffektleri döretmek üçin. Şoň üçin hem birnäçe ýyl garaşmaly bolýar. Ýöne haçan-da Plastilin kolets filmi çykanda, şo taýda speseffekt taýdan döredilen personažy Gollumy görüp karara gelýär, Hä, indi Awatara taýynlyk görüp başlasa boljak diýip. Filmde başga planetalylaryň dillerini döretmek üçin ýörite alyma tabşyrýarlar. Ana şol müň töwerek söz oýlap tapýar. Ana şoň esasynda-da aktýorlar öwrenýärler. Şeýdibem hiç ýerde ýok dili döretýäler. Durup Maktaw.
Aslynda şu filmi döretmekde režissýor nämeden ylham alypdyr? Öz aýtmagynda birinji bilen-ä Edgar Bruzaň literaturasyndaky Jon Karterden aldym diýýä. Ikinjisem togsan bäşinji ýyl multik bolmaly, Pokahontas diýip gören bolsaňyz. Şondan ylham aldym diýýä. Indi aýdansoň nähilem bolsa hakykatdanam bir meňzeşlik görülýä. Filmdäki baş gahryman Jeýk Sallyň keşbine ilki aktýor Mett Deýmon bilen Jeýk Jillenhol pretendent bolýar. Ýöne režissýor birnäçe wagt pikirlenýär-de, şol döwür düýbünden tanalmaýan aktýor Sem Wortingtona ynanýar. Ýöne Awatar filmi düşürilip başlamaka, Terminator dördi düşürýäler. Ana şo taýygam şol aktýoryň alynmaklygyny Jeýms Kemeron maslahat berýär. Sebäbi barlap görmek isleýär, gymmat baha kubly proýektleri göterip biljekmi, şoňa döz gelip oýnap biljekmi şol aktýor diýip. Sebäbi näçe millionlyk proýektde glan roly berýärler saňa, gaty jogapkärçilikli iş, ýöne şony alyp çykmak gerek. Özem şol aktýory ilki proba kastinge çagyranlaryna aýtmaýarlar haýsy filmedigini. Kim režissýoryňkydygyny aktýoryň özi aýtýar, men düýbündenem pikir edemokdym diýýär, men näme pikir etdim, prosto bir ýene bir geldi-geçer kastinglaň biridir diýýär, sebäbi meň durmuşymda kän kasting boldy diýýär-de, barýaň, özüň görkezýäň, alynmaýaň, yzyňa gaýtýaň, barýaň, alynaňok, yzyňa gaýtýaň, şolar ýaly bir zatdyr öýtdüm diýýär. Ýöne Jeýms Kemeronyň kinosy, olam Awatardyr öýdüp düýbünden pikir edemokdym diýýär. Sebäbi Jeýms Kemeron diýlende, Golliwudyň hemme ýyldyzlary dünýäň ýüzüniň aktýorlary düşesi gelýär şuň kinosyna. Sebäbi örän abraýly adamlaň biri. Şu filmdäki jandarlaň sesini nädip döredipdirler? Şol kiçiräk jandarlaň sesä prosto syrtlanyň sesi diýä. Ýöne ullaňkyny bir döwür Park ýurskuu priuda diýip bir kino bolmaly, dinozawrlar barada, örän gyzykly. Ana şondaky sesi alyp azajyk üýtgedip şol sesi ulanypdyrlar. Filmi düşüp ýörkäler režissýor aktýorlara aýdypdyr, Şü biziň döretýän zadymyz hakykat bilen hiç hili baglanyşýan ýeri ýok. Ýöne sen şuny oýnaňda ynanyp bilmeýän bolsaň gün çyk proýektden diýipdir. Sebäbi sen ynanmasaň adamlar saňa hiç hilem ynanmaýar diýýär. Şoň üçinem sýomçny plaşatkada kimem bolsa aktýorlar bolsun ýa işgärleň biri telefonda gürleşýänini göräýse Telefony alyp, ýa Polo, ýa Istena çüýläpdir göni. Filmiň premýerasyny iki müň dokuzynjy ýylyň tomsundan dekabryna süýşürýärler. Näme üçin? Şul Awatar kino ilkinji film, tri D kamerasynda düşürilen. Şoň üçinem kinoteatrlary taýynlamaly bolýarlar, şuny bolmalysy ýaly görmek üçin. Şundan öň iň kän pul gazanan kino Titanik diýip hasaplanýardy. Iň gyzykly ýerem Titanigem şu režissýoryň kinosy. Ýöne Awatar ondanam geçýär. Awatar kinoň taryhynda birinji gezek iki milliarddan kän pul gazanan film. Häzirem käwagt gaýtalanyp görkezilýär şu kino, ýöne uje girdejisi iki milliard ýedi ýüz kyrk üç million bolupdyr. Käbir adamlar düýbünden fantastika filmlerine seredenoklar. Ýa-da şu kinoň göni bir kadryna seredip, Ýok, ete-nima-ýok, men göremok bunýaly kinolary diýjeklerem bardyr. Ýöne filmdäki aýdyljak bolýan asyl many gowy. Hökman başga planeta gitmek gerekkä. Şeýle bir zat bar. Ýeriň ýüzünde iň gowam adam diýilýä, iň erbedem adam. Hudaý saklasyn şu wagt dünýäň ýüzünde daşary ýurtlarda bolýan zatlar bilýäňiz, uruş, goh, galmagal. Şol ýaramazlyklar haýwanlardanam gelenok, ýa howadanam gelenok, ýa asmandan bir ýerdenem gelenok şu betbagtçylyklar. Prosta adamlar adamlar bilen düş-düşmän bolýa. Iň gorkunç zadam bilýäňizmi ýeriň ýüzünde şu wagta çenli döredilen atom bombalar ýarylaýsa diňe bir biziň planetamyz dä biziňki ýalylar birnäçesini kül ogram edip bilýä diýä hudaý saklasyn. Şoň üçin şu kinodada şeýle bir zat düşündirjek bolýalarda seň bagtly bolmagyň meni betbagt etmeli däl diýä. Şeýle bir söz bara biriniň ynjalygy ýene birini binjalyk etmeli däldir diýä. Şeýleräk dostlar janyňyz sag bolsun sag boluň. Salawmaleýkim dostlar! Şu günki wideo çista kinomanlar üçin bolar. Täze kinolar barada gürrüň ederis. Bir giden kino ugradypsyňyz maňa, täze kinolary, Mekan gördüňmi şolary, şolar barada gürrüň edäý diýip. Şu gün şolar barada gürrüň etýäs. Gitdik onda. Birinji kino Missiýa çužoý diýýä. Serediň, şu täze çužoý film bilen öňki originalyň arasynda hiç hili baglanyşyk ýokdur. Gödek aýdaňda bul prosto kitaýskiý musur. Adyny meňzeş etýäler, biram posterini meňzeş çykarýalar, ştoby satmak üçin marketing taýdan ulanýan hotlary da olaň. Hiç hili baglanyşyk ýok. Şoň üçin görübem oturmaň o kinony. Ýöne içiňizde Çujoý kinoň fanatlary bar bolsa başga kino maslahat beresim gelýä. Görmedik bolsaňyz Prometey diýen kinony görüň. Şolam nauşny fantastiçeski kino, içinde gowy many bar. Serediň hiç hili hudaýa ynanmaýan adamlar, alymlar adamzady kim döretdi diýen soraga jogap bermek üçin başga bir planeta gitýäler. Şo taýda bizi döreden zatlar ýaşaýa diýip. Gitýäler şo taý hemme kişä dakazat etjek bolýalar Allah tagalla ýaradanok bizi başga zat ýaratdy diýip iň soňundada şo taýda erbet betbagtçylyga düşýärä kinoň soňunda gaçyp barýarka ýaňkylar näme diýýädi Allajan kömek et maňa Allajan kömek et diýip ylgaýalar şol özlerem bilenok içinde şo ynamyň badygyny şondan gaçyp gidip boljak ýeri ýokdugyny şoň üçin kino barada gürrüň berip oturmaýyn görmedik bolsaňyz görüň hezil görýän şony.

Megan. Gördüm men bu kinony. Eger-de Megan Foksyň fanady bolsaňyz, ýa-da şu robotlar, iskusstweniý razum şolar ýaly kino gyzykly bolsa, görüp bilersiňiz. Ýöne şu tematikada öň gowy kinolar bardy. Iskusstweniý razum diýip film bardyr, öň görmedik bolsaňyz şony görüň. Ýa-da Ýewa iskusstweniý razum. O taýda hakykatdan hem bir zat aýdyljak bolýar, meselem her kim öz ýasan zadyny, döreden zadyna, ýa-da özüni söýdüren zadyna jogapkärçilik çekmelidir diýip.

Şular ýaly dostlar, erte biri gün nesip bolsa, bir örän interesnyý hindi aktrisasy barada gürrüň ederis nesip bolsa, gyzykly bolar diýip umyt edýän. Ýene-de bir belläp geçesim gelýän zat, şuy görýän wideoňyzyň kaçestwasy şuy maňa bakyp duran çyralara bagly. Eger-de size-de kaçestowny yşyklandyryş enjamlary gerek bolsa, lampalar, lýustralar, islendik görnüş, arkaýyn biziň magazynymyza gelip bilersiňiz. Mary şäheri, Tolstoý köçe, Tama Power dükany. Hemmäňize garaşýas. Sag boluň dostlar, janyňyz sag bolsun!